Үтүө күнүнэн күндү оҕолор! Бүгүн биһиги сүрдээх үчүгэй теманы үөрэтэбит. Ол курдук, бүгүҥҥү биһиги темабыт так, омониум диэн. Омониум диэн. Сөп. Э, бу тема туох үчүгэйдээҕий диye. Бу тема буоллаҕына э, биһиэхэ биһиги төрөөбүт тылбыт төһө баайын көрдөрүөхтээх. Онно биһиги бэйэбит ол баайы төһө өйдүүрбүтүн аны бэйэбитигэр бэйэбит оценка туруорарбытыгар көмөлөһүөхтээх. Сөп. Сэрэ сүүс сүрбэ биир эрчиллиини э, Леня сорудааҕын ааҕыан дуо? Сүүс сүүрбэ биир отчиллиба баары көрбө, сорудаҕын аах эрэ, микрофоҥҥа холбоон баран Аллара бэриллэр түөрт тыл лиэксикэлэр суолтатын быһаар Быһаар. Сөп, саамай сөп. Бастакы тылбыт тайах диэн. Тайах диэн туох этэй?

Ынах. А, онно анаан туттар тылдьыттаахпыт да, ол тылдьыппытыгар киирэбит. Э, Дьэ, бу тылдьыппытыгар киирдибит. Бу тылдьыппытыгар ханна тайах, киирэрбитий долгуй? посох, палка, трость уонна та- лосиный лось, тайах. А, эн тугунан да, тылбаас тугунан көрдүҥ да? Аһа. Э, тылбаспын мин туохтаахпын приложениенан киттим. Мгм. Көрүҥ, судургутук бити Антон этэрин курдук итиги бу э, тугунан киириэхпитин сөпти. А, тылбаастыыр тугунан э, өҥөтүнэн туһанарпытын сөп бу сайты. Онтон дьиҥнээхтии ис хоһоонун билэр буоллах, билэрэ гынар буоллахпытына тугун эрэ Тылдьыттар? Поиск. О, книги диэҥҥэ киирэн ити. Аһа, манна. Уонна быһаар, быһаарыылаах тылдьыты көрдүүбүт. Аһа, биһиги тайах диэн тылбыт. ити. Тыбу кобаҕа тиийэбит. Көр, өйдөөн көрөөрүҥ эрэ тыбу кобол биһинэ икки туомҥа сылдьар. Ол аата таайах диэн бастакы туомугар баара буолуо дуо бу, хаҕалынтыр бүтэһигэр баара буолуо. Бастакытыгар Аа, битэрэн бастатана көрүөхэйин. Мгм. Бастакы тайах диэн тылбыт бу кэлли баһарыыта. Сэрэ эльдар ааҕыҥ дуу? Бу дьэр. Тайах биир аат. Улахан адаар муостаах, бороҥ өҥнөөх, уһун атахтаах, бөдөҥ тыа кыыла. Куруук ньылбыснай, бурук биэрэ хаҥарбат оҕолор микрофоҥҥутун арараҕыт дии. Иккис суолтатын көрдүүбүт. Иккис суолтатын так.

Тайах иккис аат. Мгм. Аңар илиигэ тутан хаамарга тирэнэр мас. Так. Палка для опоры при ходьбе. Мгм. Үчүгэй. Дьэ көрдөбүт дьэ. Ити курдук биһиги буолуохпутун сөпөбүт. Онтон дьэ э, иккис тылбытыгар көрөбүт. Дьэ тайах диэн тылы биһиги быһаардыбыт хаас диэн. Хаас диэн тылбыт. Можно мне, можно мне, можно мне? Терес, Передон, Антон. Тылдьыта суох туох хас диэн киһи хаа- хааһа били үөһэ били хаас баар да киһи туогар ирэйигэр э, Мгм. ирэйигэр да буолар Мгм. Хараҕа сүүһүн диэки түспүнэн диэтэ. хаас уонна хаас диэн көтөр Э? Оҕолор сөбүлэһэҕит? Аха, Артем сөбүлэһэр. Оһо аһа Сөп, үчүгэй. Салгыы барыхайын диэ оччоҕуна. Моонньоҕон диэн тылы ким баһарыаҕай? моонньоҕон биир суол Бааллыы. тото отон, Мгм. Биир суол, ик- биир суол тото улаато, ик- э, икки суол тото улаато эрэ кус курдук. Вау, Роберт маладьыас. Куус оҕолор, У- моонньоҕон диэн куус. Киһи, кини уһун баҕайы моонньулаах, ордук көтөн истэҕинэ көрдөхө туох да уһун моонньулаах курдук көстөр. Ол иһин кинини моонньоҕон диэн ааттаабыттар эбит. Аха. Э, уонна саас диэн тылбыт. Саастан весна уонна били кырдьар саас инде. Аа, дьэ, Антон, ити икки тыл тугун биирдэ этэн кэбистэ, дии суолтатын бастакыта. Саас диэн дьыл Саас, кэннэ. весна Өссө ону уонна икки кырдьар саас, эдэр саас. киһи э, сааһа, да? Дьэ эрэ, аҕақайың тос туһунан өйдөбүллээх эрээри, биир Эрэм таба улаатынар тыллары омоним диэн ааттанар. хас да түбэһиэх тыл биирдик иһиллэриттэн үөскүүр. Онон араас саҥа чааһа буолар тыллар эмиэ бу кэккэҕэ киирэллэр. Араас саҥа чааһа. Дэ маны туох ким бэлиэтэнэбитий бэйэбитигэр? Билигин тэтэрээппитин ылыахайын. Чөһүтүүтү сырылыахайын. Ахсынньы уон бес күнэ. Тиэмэбит омооньум. Билигин быһаарыытын суруйуохтаахпыт. Туох диэн суруйабытый? Ким туох этиилээҕий? Чэрэ, туох диэбитий? Тус араас өйдөбүллээх уонна биирдик этиллэр тыллар. Араас өйдөбүллээх Хаарыл Робин диэбитин микрофоммун арара түспүт. Итиннэ Таксаһа эбэтэр суруллар. э? Бу суруллар. браабылатым, а, бу бу быраабылатын маннык тиэрдибит оҕолор. Антон биһиэхэ маннык диэхэйиҥ диир. Сөбүлэһэҕит ту? Браво, Ага. Э, Дара аны туохпутун э, салгыы ааҕабыт. Э, Биһиги эттибит тиис бу тайах, хаас, моонньоҕон, саас диэн тыллар хастаҕаны араас суолталаахтар эбит диэн. Кинигэҕитигэр э, алта уон сэттэ сирэйгэ сүүс сүүрбэ икки эрчиллиини көрүҥ эрэ. Эрчиллии. Бэкки, сөп, аһа. Сорудаҕын ким эрэ ааҕыҥ эрэ. Ким ааҕыан баҕарарый сорудаҕын? Мин мин биир тылбыт омоонньук тылгын элиэксийии суолтатын суруй. аттары сылгынан этэргэ бэлэмнэс Сөп. Биир тылы талабыт уонна эмиэ суолтатын быһаарабыт. Туох диэн суолталаах? Ханнык тылы талабытый бастаан? Биир тылы. Баҕа. Баҕа. Баҕа. Дьэ эрэ баҕа диэн тылы талабыт. Бурдукун үлэлиир. Көрүҥэр оҕолор. А, билигин бу баҕа диэн тылы суруйабыт сөп. Онтон э, бу уопсай оҥоробут дии. Биир тылы бэйэҕит тохтаан оҥоробут сөп. Бэйэҕит онтон талаан оҥоруоххут тылдьытынан булаҥыт. Сатыыгыт да тылдьытынан булары. Ону бэйэҕит оҥоруоххут. Аа, билигин буоллаҕына бу тугу оҥоробут? Биир тылы уопсай оҥоробут. Э, эмиэ тылдьыппытыгар тиийдибит. Баҕа, били ким этий? Млекопита э, э туох этий били? Земноводные? Баҕа уонна баҕа, баҕа санаайын диэбит курдук. Чэ, баҕа диэн тылбыт бастакыта кэллэ. Аһа. Дьэ, ааҕабыт. Кэлин атахтарынан ыстаҥалаан сыҕарыйар кыра уу хонуу харамайа. Э, маны мин барытын устуохпун сөп, эбэтэр тылгатын эмиэ устуохпун сөп дии. Уу хонуу харамайы диэтэхпинэ өйдөнөр баттаа. Олег Гурьевын баҕа один, Баҕам биир диибин, уонна тирии турарын баран уу, хонуу, харамайа диэтим. Э, онтон баҕа диэн иккис суолтата улаата эмиэ баар диэн эрэйэбин дии. Иккис суолтата диибин. Уонна эмиэ салгыы көрдүүбүн. Билим, барытын суруйан баран көрдөрүөҕүм сөп. иккис суолтатын көрөбүн. Бу баар эбит. Тугу эмэ оҥорор санаа күүстээх олоххо киллэрэр дьулуур. Аны хомуурга көтөн хаалбыт. дьи. Так, үһүс суолталаах тыл көрөбүн. Оһох атын тыл кэлдэ дии, ол аата баҕа диэн тыл икки суолталаах эбит. Так, туох диэбитий? Күүстээх дьулуур да, тугу эмэ оҥорор санаа күүстээх дьулуур тугу эмэ оҥорор санаа күүстээх дьулуур. Сөп. Бу курдук тылларбытын биир тылы талаҥҥыт бэйэҕит быһаараҕыт. Сөп. Сүүс сүрбэ иккилээх эрчиллиигэ. Ити аа, биир сорудах, икки сорудах буоллаҕына аа, дьиэҕэ үлэҕит.

Сүргэ түөстээх. Манна көрүҥ эрэ, манна аа эһиги тугун булаҕыт? Эмиэ омооньум буолар тыллары булаҕыт. Омооньум буолар тыллары. Эмиэ биир эрэ талабыттаа. Уһуох, манна аа хаһы, хаһы диэбитий оҕолоор? Хас тылы талабыт диэбитий? Биир диэн аҕыйах дии. Үс э-э. Икки, икки, икки. Үс. Икки, үс диэхэ, үс диэхэ. Кенни. Икки диэн хайдах эрэ санааҕа дастыга суох дии. Үс тылы булан суолтатын суруй дии. Суолтатын суруй.